Nō reira, ā reo nei, mate ka nehe. Ki a koe ko wai? Te mea ātaahua noa atu. Ā. Engari kei te kōrero reo tāua. Kotahi te tangata ka puta te ihu i te toenga o ngā tangata ko.

Parani Glen. Kao.
Ko a. Me mohio ki tenei tangata. Ai.
Rahui Papa. Kao. Timoti Karete.
Kao.
Hika! I roto ia i te kapa o te whanoa. Scotty.
Oh. Pakake. Ah, pakake!
Kia ora, pakake. Mo taku he e hoa.
pakake. Aue. Ina no ne nga mea koti a koe te whakairi. Kia horo e tia, kia horo. Ana e tia.
Ooh.
Ko wai tenei te haramai nei. Ooh. Tau ana. Woohoo. Woo. Kia ora e tia. Kia ora. Kei te kimi au i a Piu. Oh!
Kao! Kei te kimi a Piu i a koe. Hei a koe hoki. Toia pai e kui. Ehara e Pene. Hei a hau hoki. Ooh! Ko wai to ingoa? Ko Hemi.
Ooh! Hemi!
Rongo koe? Hemi! Hemi! Me waitohu mai. Ki hea? Ki konei.
Ki konei.
Ki kona. Ki konei noa iho e hine. Ooh e hine ooh. Piu me heni piu noa iho. Pai noho te piu e hine. Oh kia ora e hine ooh.
Hemi piu ooh.
Ko to papa ke tena. Ohohohoho ai e takakau ana. Ki te kore, pai noho ki a Hemi te. Takitoru. Ooh!
Kei te kōrero ia i tōku reo. Ooh! Piu, kihi, awhi. Hēmi. Ngā mihi e hine. Ngā mihi e tai. Kei whakaroaroa to hoki mai. Ooh! Hēmi, Hēmi, Hēmi. Kite koe i a ia? Kao, kare koe i kite i a ia. He kāpō koe. Ooh!

Tapatapahi ana tō hāte? Ehara, ehara.
Makawe a ma tau ana. Mihi mai.
Mihi mai.
E puta ana koe ki te pāpara? E, ko tāu ara e puta. Me pēnei anō tō whakapurotu i a koe kia hinga ai te mahi a te wahine. Inā noa tāku e whai nei. I pānui koe i tērā i roto i tētahi pukapuka, inā noa atu e tutuki ai. Ā, koia.
Kia tere te whakapaipai i a koe. Mō te aha i tēnei kua rite au? Ē!
E haere ana tāua ki te whaiwhai wāhine, kaua ki te whakangau poaka. Hei a koe hoki ēkahi i whānau pēnei mai ahau, nē? I whānau pēnei mai ahau, ātaahua. Kāore hā, ka tangohia ana wēnei kākahu, ka mīharo tonu te wahine, ka taka ki oku rekereke. Ū, kia tere, haere. Haere i te mea ko te āhua o ngā kākahu e hoa, ko te āhua o te mata, ko te rongo o te kakara. Koia.
Kia tere ki te whakapaipai i a koe. Kei te hea inu ahau?

Kia ora, i kī mai taku rangatira, kia 15 miniti nō taku tina! Inā noa te wā ki a koe hei kai.
Pokotiwha! Nō hea tēnā i tika ai e Whine? Ka mutu, kāre i whakaae kia tina au ina nahi tonu au. Tana tero! Me kawe atu te take ki te une ana e Kea. Ehara!
Haria ki te uniana. Me kai te tangata ka tika. Ae, ka tika.
Hei, hei, hei.
I a tatou e korero kai nei, ooh, ma te aha i te kai a te karu. Hei aha te karu? Ka pakora te waha i te autaia na. Anei te korero, Tau Ana. E kio, e kio. Ko tēhea waha tāu e kōrero nā? Ooh.
Te werawera e heke ana. Āta māturuturu. Ranginui! Koroua!
Hei ā tātou hoki!
Wenerei!